dai ndakaziva dai ndakaziva aitungamira asi ndoitungamidza mvura yekutambudzika inoti mokoto kana nhunha ndikada kudziunganidza ndakamawana makudo andaitsvaga mukoma handina kuziva kuti ndaigadzira nhewo yekuzonhonga svesve nemuromo dai ndakaziva ndakaita sevamwe dai ndakaziva ndakati kwara kwashu parakakukuridza dai pamwe ndakadonhedza gogo komutseu dai ndakaziva ndisina kumbokanga mbeu dai ndakaziva dai ndakaziva ndisingararame upenyu hwemadai dai usimbe hwakava usahwira ndikaita zvinhu zvemanainai vamwe pavakaenda nezvirongo ini ndakaenda nechipunu zvangu zvapera zvevamwe zvichipo yengova dai ndakaziva dai ndakaziva dai ndakaziva ndakadzidza sevamwe dai ndine basa dai ndisina kutiza chikoro kuhwanda seri kwemusasa ndakatiza kunyora macorrection pamwe dai ndisina kuroora mukadzi wandinaye kwakazongova kuwira ko zvakanaka ndezvavakashanda isu tinongotora zvinoenderana nesu dai ndakaziva dai ndisina kuroora mukadzi uyu dai ndichiremekedzwa dai ndichipfugamirwawo ka ndopiwa sadza kwete kuita rekunongedzerwa dai ndisina mukadzi wekuti kubiwa napukeni muraini ndiye anopomedzerwa dai ndichidyawo chikafu chakabikwa zvakanaka mupoto dzakachena dai ndakaziva dai ndakaziva pamwe ndingadai ndisina vana vakadai nharadada nunzva tunzva notira matsime zvikutura mangai kungodamwa pano neapo kudida kuenda kwavaitira mashura vamwe vamwe pavanotaura nezvevana vavo ine nokoti pamwe vangu vachashanduka kana vakura wanana akazvara sekera muchitende apa handitomboseke vamwe dai ndakaziva dai ndakaziva dai ndakashandisa mukana kwatezvara votoona kunge ndini tega mukwasha akasimba musana pagungano ndini ndinotemeswa dzemupani kwaipa muraidzi veseke zvikanga zvemhunga vana maitobi kwaidanai nyanduri kana risingamoneke anoita monimoni kuzorodza vana monika pasadza anonoke vamwe vakwasha varipo zvavo kunyura mumasofa sezvipfuku tomuvhu ukatadza kushanda nesimba kuchikoro uchashanda nesimba kubasa kushanda kusvika murufu dai ndakaziva ndakashandawo pamwe dai ndakanyurawo musofa ndichimwa utsvuku dai ndakaziva dai ndine mari ndichiremekedzwawo nyange kukereke haugari chigaro chakanaka unohwa maasha oti pane munhu ko kudaro ndokudiko uchingoti ndepe vanobhadhara chegumi kuti vondigare nevane masutu manyama vasati vakutanga kuparidza mufundisi unowanzi zundu kugara mundovi havazopedzisi wanga hosi munyama asi ndakatambisa mukana dai ndakaziva ndisina kudaro dai ndisingatsikitsiri kana kufuta seshato vana pavanobvunza kuti baba nei tisina imba yemarata ndovhura ziso ndodedera nehasha ndopa mwana mbama inenge rata asi kubvunzawo zvavanoona vana baba vakapedzera miseve kumakunguwo mbatya zvango vazvigamba ndoteremerwa nekuvatengera nguwo dai ndakaziva ndakashanda kare kusada kushanda kunoita kuti mwana ane makore matatu atanga kudya musoro wehuku dai vangu vasingafungi kuti kugeza negesha kana kuzora kefa ndezvevarungu mpunga nechikeni ndezvepakisimusi kuti gadzike nemafetcook dai vachizivawo kuti mibhedha inorarwa pamba kwete kuchipatara ingori dai ndakaziva ndakatiyariva dai ndakarima pamwe ndichikohwa ndigere muhofisi samangudya dai ndisingadyiwe nenhamo kusvika yati ndakudya dai ndakaziva nyanduri weafrica achangobva mukusvika